yo abusua ne adɔfoɔ ɛgya so tv nie sly p nie yɛkɔ dwa so fa deɛ ɔdwa so ne yɛde aba ɛgya so ne yɛne makyɛ no fɛfɛɛfɛ wade aseɛ Abusua atra ase a bia nipa didi wie nso nipa nka nsɛm nwie, ano edi nkyene di mako, ɛyɛ dɛn ɛwɛ sɛ ɛkasa, yɛtra ase deɛ a na yɛbɛkasa, nsɛm no a yɛde brɛ mo no ɛnɛ ɛɛ asɔfofoɔ yɛ bi ho nsɛm na aba na obi nim din mpa mu. Abranteɛ baako na aba abɔntene kyerɛ sɛ. Ɔne sɔfo baako a na ɔnam sɔfo panyin a yɛfrɛ no Ben York, ɔne no nante yɛyɛ adwuma yi papaapa a na ɔyɛ ne sɔfo ketewa, a kyerɛ sɛ biribiara wɔadi bɔne wɔ sum ase yie papaapa. Na sɔfo Ben York yi so yɔnko ne obi nim. Ben York yɔnko ne obi nim. Wate ase? Wahu ramen no? Ahaa. Ɛno nti no, Na wɔnante kɔ ebinom asoɛe ne ade ma kyerɛ sɛ nnoɔma a ɛhyehyɛ dan ntam mu ne nnoɔma a ɛhyehyɛ sum ase no, kwan a wɔafa so paa awudisɛm ne adeɛ a wɔadi no. Aberanteɛ yi abɔ abɔnten de nsɛm no aba. Na yɛbɛkɔ akɔ akɔtie nsɛm no ara a, yɛbɛkɔ ansa na yɛbɛkɔ no, ɛba no sɛ biara na ayɛ sɛ asɔfofoɔ no sɔre. Na asɔfofoɔ no nsɔre deɛ a, na obi nim ɔpamboɔ, ɔsɔfopanyini. Yɛnkɔ no na ɔne n'asɔfofoɔ no nka biribi nkyerɛ ɔpamboɔ ei! Asɔfo a mo ada nyinaa mo nsɔre, mo a mo nom mo yerenom nofo, mo a mo mo a mo de mo ano abom, mo nyinaa mo nsɔre. Baabu ne si wa no, fua no kɔbɔ mu. Asia, nnipa nyinaa nsɔre. Mo mo mpa yɛ na awurade mi yɛ kɔ ama mo. Mo nsɔre bɛ bi yare, ebi adwuma ɛsɛe. Wo sɔre ahomakye bɛbɔ mpa no, ne wa nom onufoɔ. Nom no fo sa ba fɛ dema na kesi kesi sa pu kyerɛ ni enipa bia. Ɛɛ ɔpam bɔ a yɛ ɛsɛ asɔfo ne mo nsɔle ɛɛ nti abusua yɛ bɛkɔ ɛɛ abrante yɛ sɔfo ketewa yi yɛfrɛ no ɛɛ manes ɔba abɔntene kyerɛ sɛ asɔfofoɔ no awudisɛm ne fa wei bra na kyerɛ sɛ nipa kum nyinaa ankasa wom nipa mogya ne saa nɔɔma nɔɔma no yɛ adeɛ a ɛnhu yie papaapa nti no yɛbɛkɔ ne akɔ akɔgye n'anodisɛm Kaku yɛ dzen kɔkɔɔ nna obi nso ntwitr tro do mma toa. Ntsi yɛnkɔ na ma nurse mfa asɛm no mbrɛ hɛn ansa na yɛkɔ no. Florence obi nim? Yɛma no mee quotation no a yebenya asɛm no efir no. Nurse yɛmfa ntoa so. Florence hwɛ kɔ. Yɛnkɔ Hebrews, Hebrews chapter four verse twelve, bi asɛm na ɛwɔ hɔ. Obisaa York sɛ, Enti Ben York agye me di anaa? Na ɔse, Oo! Ma no asi deɛ, wɔno ne nipa a mene no yɛ biribi biaa. Mene no bɔ anan, kɔ anan yɛ biribi biaa, enti ɔhanom a, ɛnyɛ hwee. Ɛna Bishop Daniel Kwadwo Obinim bɛka akyerɛ Ben York sɛ, ɔ make sure sɛ ɔbɛkɔ akɔpɛ ɔkra tuntum. Ɛyɛ black a white baako koraa nni ne mu. Ɔkra tuntum a fitaa baako anaasɛ kala biara mfra ne mu, na ɛno akyi no, wɔde no bɛkɔ baabi ama yɛama no nsuo bi. Na wɔde nsuo no ba a, onipa a ɔde nsuo no bɛma no no, ɔmmɛki sure sɛ saa nipa no mogya na yɛde bɛyɛ adwuma no.
Wow ei asɛm adi ehu nya abotrɛ nya abotrɛ ma nurse na wei deɛ ɛnkɔ obi ne ma so ɛneɛ musa no Sɛ nipa mogya a ɔmfa ɔkra tuntum mbra na ɛno akyire nipa mogya nso ei ɛɛ yɛbusa kwadwo obi nim nsa asɛm a woka yi ɛtesɛ yɛn yɛn hwɛ no ɔno deɛ ɛɛ obi nim. Tell everybody that the news is fake obi nim has come out obi nim has come out that the fake is news. Obi nim sɛ the news is fake the fake is news Nti no, yɛntoa so, na aha na aberanteɛ baako, Eldar, nso a na ɔno nso wɔ Ben York hɔ no, ɔno nso te sii mu, kyerɛ sɛ, ɔno nso nim nsɛm a Ben ma na ɛsɛ kɛn, ɔnim mu yie papaapa, ɔno nso de ne deɛ baeɛ. Nti yɛnkɔ na yɛnsan nkɔtie ɔno nso deɛ, Eldar yi deɛ, yɛba a, yɛatoa so. Yɛnkenkan na Yɛn ba abɛn mu. Great, hold it there. Wonderful. Mɛsen aba wo so, hyɛ no nso paa yie, because ɛhɔ no na ɛyɛ sɛ ɔkɔ performe ɛɛ ɔkɔ yɛ nyankom adeɛ, ɛnyɛ saa? Wonderful. Ma menkɔ United States, California na menkɔdi nkɔmmɔ bi wɔ hɔ. Aberanteɛ bi a ɔno nso kyerɛ sɛ yes, ɛɛ na ɔyɛ elder wɔ Ben York asɔre, mentumi mmɔ wo din, na mmom mepɛ sɛ mebisa no sɛ ɔne Ben York nanteeɛ wɔ kwan bɛn so na na ɔyɛ elder a, dwuma bɛn na na ɔdi wɔ ɛɛ asɔreda mu.

Na me na metua eh, Hermopis a yɛyi so kɔ asɔre no mm-hmm. ne nkonya no Thursday ne Sunday biara no me na na metua ka na ɛyɛ wɔ King Solomon hɔ na nneɛma bebree kɔɔ so ma nyameɛ nim nokorɛ ni me kura yɛ m'ani wo sɛ obi a sɛbi eh, makɔ sukuu a menim nwoma kakra anaa metena hɔ ma obi a ɔdɔ wɔn deɛ wɔnkɔ sukuu adwene yɛɛ me saa no, ɛyaa bebree. Ɛyɛ me aniwu koraa sɛ mereka saa asɛm wei koraa wɔ da wei so. I see. Enti nneɛma bɛn saa na ɛkɔɔ so? Wokɔyɛɛ elder as woreka no, anammɔntuo bɛn na wo ne asɔre no tuiɛ a ɛda nso sɛ ampa na woyɛ elder of the church?
Deɛ ɛdi kan, kwan foforɔ no ara no, mehuu sɛ ɔyea bi a wɔayɛ no sii hɔ a wɔde bɛyɛ adwuma no, na ɛgu bem sɛ ɛyɛ band bi na merebɔ din kɛkɛ ma ayi kasaprɛ ho curtain no. Enti mefrɛɛ ne body guard na meka kyerɛɛ sɛ, Adwuma a wobɛyɛ na wo adeɛ a wɔyɛ a wode aba kasaprɛ koraa deɛ mahwɛ a. Ɛno nkɔda nkyɛn. Sɛ mebɔ yɛ akwankyerɛ bi, ɔse ɔyɛ obi, na oil no firi he firi he pɛ nti fifty dollars na wɔtɔn no. Mema me kɔmaa no cedis mpo, wɔse wɔmpɛ. Ma me kɔɔ kurom kɔsesaa dɔla de baeɛ. Ben York yi.
Ɔde oil yi maa me. Ben York no, ɛna yɛ a yɛkɔ fie a, anadwo bɛda a na ɔde asra. Enti mebedu mfe anadwo na biribi yɛ me sɛ o, ma menkae toa yi ho. Mekae toa no ho a, ɛyɛ aduru a wɔde yɛ mpɔnkɔ ho yareɛ. Ɛnna wɔn asɛm no kyerɛ wɔ aduro no ho sɛ ɛyɛ very harmful to nnipa skin. Enti, wohu sɛ Ɛnka yɛ skin no nsɛm ɛha me paa nti me pɛɛ no. Sɛsi a Fufu na ayi a wode maa yɛ yi sɛsi ɛka nipa skin koraa me brɔ. Ansa mɛka kyerɛ sɛ oh saa a ɛnɛ manhwɛ oo. Wahu ɛna mese no wei deɛ ɛyɛ adeɛ a na ɔte. Na asɛm baako ma menka asɛm baako nso nkyerɛ wo. Na saa time a yɛyɛ asɔre no na dum nso wɔ hɔ paa. Na me me generator no na yɛ use. Enti Kwasiada anɔpa bi, ɔsomaa ne nkoraa no sɛ wɔmmra fie na wɔmmɛgye Jeneta no mmra na me deɛ makyɛ kakra. Wɔba no, na sɛ obi tɔn kɔtɔ wɔ kwan so, na nso na wɔrepae kɔtɔ, na meyɛ ɔmanfoɔ bi. Enti boys no tɔɔ kɔtɔ no baako, ɛnna wɔbaeɛ no, me me me pɔɔkye no gyaa kɔtɔ no too hɔ. Enti wɔbɛbɔɔ pono mu no a, me fie baeɛ no ka sɛ, Ei, Elder! Wo kɔpɛ da wo dan no a me deɛ nhu oo nti me kra no me yam hye me kakra saa na kɔtɔ deɛ na nyame nkyɛ adeɛ ankyɛ me hu obi na ɔmo gyina hɔ kasa no a na me hu sɛ nipa no ɔtɔɔ kɔtɔ no ɛɛpae kɔtɔ no de twam ɛna m'adwene baa me ho sɛ ah ana nkorɔfoɔ yi kɔtɔ yi a maame yi tɔn na wɔ matɔ bi de bɛto abɛyɛ ayi ama me nti kyerɛ sɛ nka me di akyire saa da no mankɔ asɔre. Because sɛ mekɔ asɔre a because mɛyɛ akwankyerɛ wɔ asɔre sɛ a wɔhu sɛ me fie no mu na ɛyɛ sei ne sei ne sei nti no mempɛ sika sei mmra no mfa nyɛ adeɛ mma me nti mankɔ asɔre saa da no koraa wahu nti nnoɔma bebree kɔɔ so

Wɔnka asɔfo a, wɔn mfa no nka ho koraa, na wɔnyɛ bi a. Alright yɛbɛda wo ase papaapa yie ahh wo so wo testimony a wode aba ɛfa ɔsɔfoɔ Ben York ho yɛda wo ase papaapa papa yɛne no kasa wɔ US precisely California yes ahh Kwabena. Ɔno ahu sɛ. Me ho adanseɛ na obi. Ewiase no, Onyankopɔn, sɛ ɔsɛ sɛ ɔbɛko ɔko ama wo a, ɛwɔ sɛ wotumi ka w'akoma to yam. Ahu sɛ aberanteɛ menim no baabi biaa but hwɛ asem a wɔka baabi a kura me o yes wɔnim me but me deɛ sɛ me program yi so menim no but wɔfrɛ yei a wɔbɔɔ ne din sɛ ɛda wɔso wɔyɛ ɛda bi no ɛna makae no na wɔ ɛda bi wɔ yɛ hɔ nom but me ebi a din no ma me mmɔde I don't know aha na yɛ wɔ ɛda bi wɔ yɛ hɔ wɔn koraa na na sɛ Saturday dum sɔn wɔ hɔ paa nti generator kɔ eh, light kɔ off a wɔno ma yɛ personal generator ɛsan tɔ fuel egu mu ɛde ma yɛ. Na ɔsɔfo Obeng Akuwei no sɛ papa yi ka sɛ. Yes wɔn nyɛ sɔfo tie wɔn nyɛ sɔfo kwaku saa Obeng-Aku no wɔn nyɛ sɔfo obi te sɛ meebɔ ne din a na sɛ wɔse wɔyɛ sɔfo a wohu n'asɔre a mɛnkɔ wohu ne sign board koraa twam Wɔnyɛ sɔfo kyerɛ sɛ ɔtoe waware kɔmfoɔ wɔ wankyi aka ne yere ho ɔno ara wɔ yere bɛnyɛ ɔko nankasa wɔ yere ɛna waware kɔmfo baa wɔ wankyi aka ne yere ho wasan so aware agye obi so yere afiri ne kunu nsam aware saa wuma no so ɛwɔ nkɔkɔɔ great I will come to that place yes mɛmoa tie si na ma menkɔ kumase na me ne Hmm. Okay, what do you kasa? Meba, meba, meba call. Kwaku, what do you say? Echi no, osofo bɛnyɛ kuni yɛ obi a. Abusua nti nsɛm no ni o ɛsɛ ehu yɛ papaapa na ɛsɛ tumi kyen kɔtɔ kɔtɔ kɔto obi ei wɔfo kura tricks o Kɔtɔ paa tumi kye kɔtɔ kɔto obi pon ano na ɛsɛ ɔbɛsɔle wo yam bio sei bram na ɛhɔ na wobɛhu nkɔm akɛseɛ ɛna ɔse saa da no wankɔ asɔre ɛsɛ ɔbɛkɔ wobɛhu nkɔm akɛseɛ na ɛsɛ ɛneɛ aboa kɔtɔ deɛ ɔda aforɔ mu ɛne ade nti no sɛdeɛ ɛsi bɛɛ deɛ na ɛsɛ ɛfi aba bɛta wo na ɔma wo yɛ ho nti wanhwɛ no anyɛ ayie a ɛsɛ ɔba ɔse saa da no wankɔ asɔre na ɛneɛ nka ɛsɛ ɔbɛyɛ akwankyerɛ wei wobɛtɔ wei wobɛtɔ wei ɛsiane sɛ ɛfi aka abrabɔ no a wabɔ no ha ei chale Ɛnyɛ easy o chale uh, guys for make steady guys for make steady waa chale ɛyɛ sɛ nansi ɛyɛ sɛ gh eh, efie ɛyɛ sɛ ghana ɛyɛ sɛ amanfoɔ nkra a ɛyerayera hɔ no wɔn nhwɛ ne yie sɛ ɔkra tuntum na ɛyɛ sɛ ɔkra tuntum deɛ ɛyɛ adeɛ a ɛɛ chale ehu yie ɔkra tuntum ɛho ayɛ den sɛ ɔkra tuntum ne bɔɔ den paa nti wɔ obi ahwɛ ne yie sɛ nɔɔma a amanfoɔ tim de kɔyɛ no Eyi ofi ho ɔkra tuntum a ne yɛ suro, ɛsɛ ɔkra tuntum biara biribi ho, ɔyɛ bayifo ɛsɛ biribi wɔ ne ho, ɛsɛ asɔfofo ebi de yɛ nyankomade ne ade na ɛyɛ sɛ wɔn de ɛyɛ no ma rituals ne kyɛ sɛ kyale ehu ehu abusuafo obiara ma n'ani nda ɔware ase because nɔɔma hyehyɛ da ntɛn mu nsɛm hyehyɛ sum ase ɛyɛ sɛ wɔn ayi nɔɔma agu yɛ papaapa nti yɛbɛ toa so ahwɛ yɛbɛ follow issue wei ne ade deɛ ɛkɔ deɛ ɛbɛ nyinaa yɛbɛ sa ɛde aba egya so tv nie Enti no, nsɛm a ɛnnɛ ɛrebaeɛ ne ɛne makyɛ no, wate aseɛ, yɛkɔ dwa so fa deɛ ɛwɔ dwa so ne yɛde aba gya so ne ɛne makyɛ no fɛfɛɛfɛ. Abusua, enti yɛbɔ nkɔmmɔ wɔ aniagye, fa nsa tea no bɔ subscribe button no so fa ma me, na subscribe no ara so bɛka Gya So TV abusua no ho na yɛnyere mbom nkɔ yɔɔ na ɛnyɛ fɛfɛɛfɛ, na wa like na wode wo comment agu hɔ na wa share ama wo nua bi nso ahwɛ bi. Abusua. Aha deɛ yɛbɛsi nti nsuo antɔ a yɛnhyia ɔkwan pa no, ɛtɔ nso deɛ a hyia me nkwankwan dua ase yɛmmɔ nkɔmmɔ na yɛmmɔ nsere he makra ho no.